Буоал уоттаах, лаҕа дьиэлээх, ханнык албан дьаахааттаах, туох дьуон дьололоох, ураан харсаҕа дуттара сонолоро олору диэн сураҕалаан буллах кэрдээн тордоон иһиттэххэ аан дойдуҕата буолбут арыы тан оҕонньор сир сибириэтэ буолбут кирмэс хотон эмээхсин кыйан охсор бүккиннэрэ алаһа бараан дьиэлэрэ эбит
Кинилэр диэтэх дьон саллар саастарын үллэй үллэр үйэлэрин тухары таптаабыттарынан талаҕайдаан, көҥүллэринэн күөдүргэхтээн, көмүрүө уҥуоҕунан көмүстиистэрин чиҥэтэн, халыҥ хаанын хаарта оонньоон, суон саалынан мохсуо барахсан аһаан-сиэн, атан-бөтөн, байан-тайан олорбуттар эбит Маннык бэйэлээх дьон эдэр-сэнэх саастарыгар оҕо-уруу үөскээн отой төрөөбөтөх, дьэти кэнниттэн, эмээхсин аҕыс уон сааһын томтойо туолуутугар дьылҕа хаан дьайыытынан уол оҕону төрөтөн үөрүүлэрэ үксээбит. Маҥнайгы уолларыттан күннэрин-ыйдарын таһааран туйаҕын саҕатыттан чочул чуоҕураттаах дьороҕунук сото тойон дьөллүүт буоллум диэн таптаан ааттаабыттар эбит. Ити кэнниттэн иэйэхсит хотон кыыс оҕо кылаан чыпчахайын күн улууһун күтүр күүстээҕин айан-кэрдэн биэрбит ыйдааҕар ыраас ньуурдаах күннээҕэр күндү бэйэлээх көмүс күөрэгэйдэрин албан-дьаһах аата араҥас-маҥас халлаантан илэ-бото айыллан түспүт тыллаах-өстөөх дьыллыы маҕан аттаах дьырымына дьырылатта диэн буолбут олоҥхо олоҥхо курдук Омуннаах соҕус буолла. Оҕонньордоох эмээхсин сыры-сыллатааҕы уоллаах кыыс оҕолоро эрбии тииҥин курдук эмдэй-сэмдэй эрбэрдьиһэн, эрдийэн истилэр, алаас аайы аараан, хонуу аайы куоталаһан, чээлэй солко-окко күнү быһа көрүлээн, көччүйэр буоллулар. Кыыс оҕо убайыныын толооҥҥо киирэннэр, тула-сүүрэ сырыстахтарына тулуппат буолан истэ. Маһы оту былдьастахтарына харса суох батарда харбаан, кыайы хото туура тутар, кыыс оҕо кылаанчыкчахайа буолан моһуоннанан истэ.
Саппахырбат сатаҥалаах сырсыаттааҥҥа сырдыккын сандаарыы үмүтүгэр үҥкүүлээн барар курдук үсү татыктаах, сыдьай маҕан ньуурдаах, сыһыы аҥар холобурдаах сандалы маҕан устуолга Төгүрүөннүү мустаннар төгүрүччү олороннор сарсыарда аһыҥа аһылыктарын саҥа аһаан эрдэхтэринэ, буруйдаах угуйбатах, айыылаах аспатах лип-хаҥх колхоннара соҕотохтор ылла түстэ да, догдоон саҥнаах догдуллубут быһыылаах дьоҕус чуопчаас саҥалаах сорук буоллар уол тэҥкэ тииһиттиин курдук тиһигирии ойон киирэн ньиэлэрин ортотугар догдорус гына түстэ да, өгүрүк-төгүрүк көрбөхтөөх үс төгүл сырыгырыйбэхтээт, өҥү тойук былаастаах ылыы туойа турдаан, Айуу-һаартаан, аһуу-лаата, аан илиэ дойду аҕата буолбут арылы тойон уктуур оҕонньор сирини Сибиир ийэтэ буолбут кэриэс хотутун уктуур эмээхсин туйахтарын саҕатыттан чочугур чуоҕа аттаах дьороҕунан сото тойон дьөллүүр бухатыыр тустуур ини бэйэҕитигэр дьоллоох ахан ытыскытыгар Туллук кытын саҕа дорообобун тутаахтаан! Хайа дойдуттан ханнык ааттаах киһи кэрии тиэкэтээх кэкэлдэн олорор кэҕэ кыыл курдук кэс тылы кэпсэт, кэҕийдин диэтэргит, тус илин диэки орто дойду ула ньууругар олохсуйан үөскээбит анда баалыыр тойон оҕонньор чөркөй үтүмэ хотун эмэйэх сулбу-хампа сырыылаах сорук буолар уоллара тура тэбинэммин субу кэллим курдук чай